Mwimutsye emitima yaanyu. Nitwenda kukwebaza Ruhanga munonga. Nitukwebaza, nitukusiima, nitukuramya. Nitukusiimira enaama y'obushwere ahabw'okuba twena nk'oku turi omu nju omu tukaba ahabw'enaama y'obushwere. Kandi nibwo bwatandikwa Fred na Angela. Nibwo waakomishoninga eizooba eri ngu nabo bagyende, bazaare, bakanye, baijuze ensi. Yebare Ruhanga. Nitukusiima ahabw'okubaho nk'abajurizi. Nitukusiima ahabw'okuba enaama egi n'eyaawe n'ey'ekitiinisa nikyo etaburirweho bajurizi baayo. Mbwenu otuhabure, kandi otaahabura Fred na Angela bonka, ohabure na twena, ahabw'okuba buri izooba riba risya aha muntu kandi riba riri ery'okumwegyesa aha by'atarikushuuruukirwa n'eby'atakumanya. Tweshuuruurire tugire ebi twakumanyaho busya nainga twongere aha bi turikumanya Iwe Yesu Kristo Mukama waitu. Mukama waitu asiimwe. Obufuki bwareetwa ki? Harimu abafukire n'embeho? Tukute.

Abagore baitu kandi bakuru b'eizooba eri, Fred na Angela, abazaire baanyu embaju zombi, Dean wa Emmanuel Cathedral, Mukama waitu asiimwe. Asiimwe munonga. Otarazairwe mukazi abe niwe yabura kusiima Mukama kwonka orikumuha ngu akazaarwa nyina agire ati Mukama waitu asiimwe. Asiimwe munonga. Ahabw'okuba ogu nigwo muhanda gwonka ogw'okubaho kwaitu. Enaama egi ti y'abantu ni enaama ya Ruhanga. Mbwenu okureeba ngu hati twija aha kujurira Fred na Angela ngu baze tu bagyende tubashabire omugisha Ruhanga abaheereze abantu abahindure eihanga Ruhanga abarugwemu abantu ahabw'enki otarikusiima Ruhanga? okubarinda obusheru abaana abo, okubarinda obusheru, okubarinda covid, okubarinda byona ebi murikumanya ebiita abaana, bakashoma bakaheza abaishemba bakatwetaho tukaba abajurizi hoona teky'okusiimira Ruhanga? Tukuheeza Yesu.

Vincent, Fred nakusiima ahabw'okuba wandeetera abantu abu ntwireho ntakureeba. Obu naaherereka omuntu ou baabaire nibeeta Getu, na hati nibakimweta Getu, kwonka nyowe nkaamweta Kavu, Kamotoka. Kamotoka ntwireho, mbwenu erizooba naareeba Kamotoka. Getu, Getu Byaruhanga. Kangambire omu bitiinisa eby'ekanisa, Getu Byaruhanga. Nankunda, Nankunda akeshere k'eihanga ki?

Ayo, no, noija kugarukayo, kwonka oheereze omwana omukisha gw'okubanza. Shwee. Murekye tusiimirwe akashugi obu. Tendereza Yesu, ori mwana gwa Nyenga. Omusaiku.

Ishe, ishe nto tinka n'enda yaabo, n'enda egi, n'omuntu ogu, n'omwana n'ogu. Nooreeba omwana owabeetimbira ashushana na tinka, oreeba owa tinka oreeba ashushana na kanooti, n'omuntu ogu. Mbwenu ekyo nikiba nikimanyisa ngu nibarya kumwe, kyakiro n'emwe, kyamushana n'emwe, kyatsya ekyo nikimanyisa ki? Nikimanyisa ngu tibaine ntaahirizi. Ahabw'okuba n'amaka gaabo tinka n'obu baakuba batariho mbaga yariho, beenoona ariho, beetimbira ariho, ni bamwe. Mbwenu nikyo kimwe n'abahweru. Hati ku orikuruga ahari entanga waakumbagara hariya bukumbagara omu k'enjoka, egyo n'abahweru. Nabo n'omuntu ogwo. Mbwenu hati abantu ku baayemazire kutembererwa hariya, ni kihweru kwonka. Mbwenu nimwe barikwepakeginga gye. Kutuura kumwe, mukaba omuntu omwe, mukakwatanisa, mukakundana, mukagira abaana barikushushana, mukabarinda, n'abaana naimwe nimwebare okutashumisa abazaire baanyu. Mwebare munonga. Kandi mbwenu imwe mugize ngu abantu nibabakurataho, tibaine eki bakukurata? Abantu, mbwenu iwe kare ondya mba na matsiko na Benon ni kintu ki? Ekanisa n'emwe, seero n'emwe, ekiteehuruzi ni kimwe, hamwe kare ondya mba. nikekasha n'emwe mwine eki murikumanyisa mwe baare nabasiimira ruhanga munonga munonga munonga munonga mbwenu hati abagore baitu naimwe nitubasiima ninyenda kukugambira ngu bariya tibakubaasa kwepaka egingagi n'omwishiki waabo akepaka egingagi okanywa amaari okarabanamu okareetsa enjaahi ngu wamukuheereza ngu niho oyu mwishiki waaba wakuhenda tikirikubaasa Naiwe webare kwepaka enginga yo. Okaba owa Rwabuhenda, okaba owa Rwakashugi, okaba owa Mujwani, okaba owa Baranaba, okepaka enginga gye, noshiisha kwonka tikutumura. Ku obaire notumura tiba, kandi ebi nibigyenda nabyo ni nk'ebirungi. Kuri obaire notumura oba otakwiha mukazi hariya aha butembererwa, okanywa buhara na butembererwa teeka embwa. Mbwenu naiwe yebare bambi. Bambi naiwe omwishiki yebare. Naiwe otambire manya. Okwekwata gye. Mutambire abaishiki mwe. Nimwebare abazaire mwije tuteerere abaishiki abo omu ngaro munonga munonga munonga munonga. Omuntu tibakufwa kukurata kwonka omuntu takaba muntu kwonka bakamukurata hariho omuntu wumbe ningamba nyomu abazi hariho nkabihima abo mwine ibanja hariho omuntu wumbe ningamba nawe yangira ati mano ati nori kwonka nyowe otarikwihaho ente Ata na waaju noona waaju noona kwonka nooba oineho ente torikunkurata kwonka ngu oringyera rara timutendereza ngu ninkuha ente ati tokugitwara. Mbwenu aja iwe nomugamba ebigambo bigumisire bigumisire. Mbwenu omuntu tibamukurata kwonka. Omuntu naaba ayepakegingire noyemanya oti ndi omwishiki wa nanka, oti ndi omu nanka, oti ndi mwijukuru wa Kaibanda okyerindire ekyo haza kikutambira nyabura. Wagabwa notambirwa omutaka gwa Herbert mbwenu kandi nikwo kutaho kwepakeginga gye nogira ngu tokukonora noturi buri kabiri nahabwekyo nimwebare Ruhanga abahereze omugisha abaine omugisha okubari mbwenu nimugira ngu timwine omugisha abaana mwe eh, haza nibagira ngu baine omugisha abacureezi ahabw'okuba abo baryahungura ensi nambwenu nimwebare kucureera manya hati wakubuura wakubuura butemberwa Kandi n'ogu yaaza kukubuura akanyabuhara, baine omugisa abacureezi, ahabw'okuba abo baryahungura ensi. Baine omugisa abagirira eirho n'enjara ebirikuhikiirira. Kwegumisiriza oti, Naanye njugirwe etatenti, okeegumisiriza oti, Naanye nshwera omu kaihuriire. Okwegumisiriza. Baine omugisa abagirira enjara n'eirho okuhikiirira. Mbwenu Ruhanga asiimwe! Mutabaruki. Ebicweka bi baatusomera. Eky'okubanza kyanikirwe omu nfumu za Selemani. Omukazi w'omutima nooha owaakunuzoora? Now, hati omukazi w'omutima ba describinga ebirikumureetera okuba omukazi w'omutima. Hati ebi tiby'ogu. Ogu n'omwishiki ariyo naashwerwa yaaza kushwerwa hati akiri omwishiki yaahingirwa. Hati ka tuzaariimwe abeezirikire abakazi, omukazi w'omutima. Obu waagira ngu nooha owaakumuzoora, ebi twaza kugamba, ebi Baibuli yaagamba, ogume nooyekyebera, nooyekyebera, nooyekyebera, reero otungye makisi ogire oti, Hati nyowe ndahi? Eky'okubanza, omukazi w'omutima akora gye iba. Tamugwisa kubi. Akora gye iba. Ebiro byona eby'amagara ge akora gye iba. Yaaza kukora gye iba naateeka okumuhurira. Yaaza kukora gye iba naateekwa kumworobera. Akora gye iba tamugwisa kubi. Hati mbwenu bara. Ni nk'okutugirira ngu mbwenu bara emigisa yaawe. Hati naiwe obara entaro zaawe na baro zireetsirwe ki? Ni nk'oku turikubara hariya, Mbwenu bara emigisa yaawe yoona. Mukama akuheire buri gumwe gumwe ogw'enshugire Mbwenu bari omu kwise- omu kwisekuru na barokombera ebizibu gye. Akora agiiba. Hati ahu orikushanga entongane nikiba nikimanyisa ngu ogwo ti mukazi w'omutima. Oshweirwe, ori mu ka nanka, nooyezirika otoorwa, kwonka tori mukazi w'omutima. Ahabw'okuba baagira ngu omukazi w'omutima akora gye iba ebiro by'amagara ge goona, tarikumukora gye sizoni, akora gye iba. Ngu kandi n'omutima gwa iba ahabw'okumukora gye gumwesiga. Hurira amakuru, omushaija waawe kuza kukwesiga, kuza kugira enaama emwe nawe, kuza kuba munywani waawe, kuza kugira ngu akamuroga, Kuza kugira ngu amutegyeka, kuza kugira ngu agambirwe omukazi takiba mushaija, nobanza okora gye omutima gwabaro. Abamwe eyi bari kuhera ente tokugimanya. Tanshunkuuzire gye. Abandi ahabwokujunwa n'obukristaayo ku ari kuruga kugihereza, haza ahurira omuntu nasiima. Tituri kushushana. Omwe nagira ati haza twahereza nanka ente. Omuntu atakasiimire yatahaza omuntu ogwo, yaija naayeshumbuusha ente ye mbwenu Ruhanga yaamuheereza ente. Ogwo akozire egyo iba ahabw'okuba ku ku orawanshanga omu kibuga tinkuza kubanza kandi kutaaha endigo ngu ninza kushaba orusa omukazi kuheereza ente ngaaha kandi anyway nta ntashiisha emitwe mirungi y'abantu. Kwonka omuntu yaanshanga omu kibuga afeereirwe ente, mazima ngareke endigo nze kubuuza more nti mpeereze Rwakashugi ente? Hapana ekyo tinkakihikireho. Munshabire. Kwonka ku ndikurugayo, ningambira Molly nti haza Ruhanga yaaheereza Rwakashugi ente, ente ye efiire, naye ngataaha nankunda. Mbwenu tutaaha nitukundanira omu ishwa. Mbwenu ku yaija, Ruhanga yaamuha ente. Naanyebeza ati, Yebare, ogu nawe naatenderereza ente ei twamuheereza. Kwonka tirikugarukayo omu ka. Reka mbanze nkore omu ka. Hapana, ekyo tinkukibaasa. Kandi ahabw'okugabwa nkozire gye, nabwo tikikwetengyesa ngu nze kumubuuza ku ndaba naanyine ente nyine ente. Torikunshabira nte mukibuga ekabura okitandika nke hati hona hati hona sha gyende kwonka mbwenu shi kandi mushaija obu obu obu obu obu wayeta ati reka hare iroho ku tugyende kandi ai bambe hurira iwe ente ya yabuzire omukibuga ngu hati yaruga aha kyai ngu omukazi yagira ati ai bambe Wanshanga omu kibuga ente naagiteeraho, ente bazitwaire tinziine, ku naahika omu ka, ngu obwo naaza kujunwa gye, ngu bantaisa, atiho na shi, atiho na shi obwo David agyende wenka, nabwo n'obu ndikukureeba noogyenda nawe. Ka shi ku ndaba naangiine naagikyetengyesa ngu nze kubanza nze kukushaba orusa? Hurira, kwonka mbwenu hariho kandi ab'emicwe mirungi munonga, boona barikugira atiho na shi ati toyehangaana, atiho na shi ariyo agyenda kwonka, haza n'okuba hariho ari aho manya. Tokuraba baine abaabo, baine abaabo ente ahagati yaazo bakaira okwo tugyende tureebe ngu eshwi tibwiya. Eshwi ku oretsire enyene eyo eshwi nanka ku eine enyene ai bambi. Ahabw'okuba omutima gwe iba gumwesiga mbwenu ente omushaija yaabanza kumuburira hati omukazi yaamuhugura ati nanka tagarukayo kwonka hurira iwe. Mbwenu ekyo munshabire naanye amakuru tindi murungi. Kwonka kuragiiba. Tamugwisa kubi kandi n'omutima gwaiwe gumwesiga. Nambwenu abashaija abo noshusha oti nikyo barikuhikirayo, akiba yahikireyo ente yaabuzire, akaija atuma ishimushaija we ati, Munyaanyako, ohurira yaamweta munyaanya, bataine na kazaare koona. Nainga ow'eishe-emwe owaanyu ku araba yaacwamu kukuheereza ente, ku araba yaagira ngu ente otagenda kwonka mushaija owiire ogu tugarukire tuze kureeba ente ei Ruhanga araakuhe. Akora gye. Tirikuteekateeka ngu waaba okozire gye, waaba okozire kubi ngu niho, ngu niho orikumuteesereza ngu mwana munywa caayi ngu ni, a, oyo si omukozire kubi ngu ekyo nookimuteesereza ngu naagimuha. Atakugimuha nangwa nobu akuba ari ekifeero, takugimuha. Kwonka ahabw'okugira, kwonka reki, enda kandi ekiri kuhamisiriza ebintu abantu omu maka, omu bintu, eky'okubanza akuragiirwe kandi n'omutima gwa iba gumwesiga. Hati aho waayekyebera waayeshanga ori ota? Ekya kabiri ayezirika. Ayezirika kuhaba hariho abanyamuhara ayezirika. Iba akuba baine ebintu bikye ayezirika ati abantu aba tibarikungayira mushaija. Ayezirika omu bintu byona. Nk'oku murikumumanya amaka oku gakuba gari. Hariho abanyamuhari, hariho abarikumurwanisa, hariho abarikumuhakika. Ayezirika omu muringo gwona. Ayezirika ati haza tihaine orikwija kumanya omubiri gwangye. Ayezirika ati haza tihaine orikwija kungaya akankuratisa omunwa. Ayezirika. Ayezirika, bamukuratsa eminwa, ayezirika, ayezirika omuri buri kintu, ayezirika, ayezirika, ayezirika, ayezirika amatungwa, ayezirika abaana b'empene tibarikushusha bakaitwa enyamaishwa omu ishwa ngu ari aho ngu ni mukaananka acumba eki, ayezirika abaana b'empene babatanga bataaha, ayezirika manya obakoze eshaaha z'okukweshera, ayezirika omuri buri kintu. Kandi hariho orikushutama, n'obu yaimuka ashutami. Beijo abakozi bagira iti, Tindikumanya ka naanimpuriraho omu kibuga. Okwezirika owe tikurimu. Nibo bari abaabe bahogoza, aimuka aza omu byanzi atunda, ahogoize ezirigaho za shaaha mushanju ari aho ahogoize. Takwefeerayo n'ekishonga. Naakundwa abaiba boona, nibamuzaanisa boona, kwonka mbwenu egi engyende nitagitamu obufuuhi ab'eishe-emwe. Egyo engyeri nitagyeta ngu obufuuhi, kwonka mbwenu takwefeerayo. Ayezirika. Aza kwezirika omu miringo yoona. Ayezirika ngu ensi etamugaya ngu ngu iba niwe atashoma, niwe ataheereza kicwero, ngu ngu bo tibari mu community tibarimu. Ayezirika. Ayezirika aza omu bibiina aihamu esente aheereze ebicwero iba ahu atarikumanya. Ayezirika, tarikugaywa, tarikwenda ngu omushaija we agaywe. Ayezirika. Wakiruragera, eky'okubanza omutima gwe bagumwesiga, akuragiire. Ekya kabiri, ayezirika. Ekya kashatu, atebeekanisiza gye ebintu bye, atebeekanisa. Okutebeekanisa. Noomanya ngu nootaaha omu ka y'omuntu shaaha itaano neejagarira oshanga ejagaraire n'entebe zijagaraire. Obwo obumbe ninkikora paasita oriya oshutama haza nyine emizi. Nikorakora nta omu ntebe? Reeba omu ntebe ahu ahaizi kutaahira omuzindo oshangamu omucuucu n'empu teitebeekaniise n'embwa tetebeekaniise n'ebintu tibitebeekaniise byona mbwenu imwe timugamanya gaari y'aga tatebeekaniise kandi n'obu okutaaha omu kishengyerwa kyona oshanga kitatebeekaniise piki kitanda eki tokyaara nani nanyenda kwija kukyaara boona noimuka noshora noruga omu kinaabiro Nootsiga ekitanda kyawe kitaazire? Aa, ogu ngu atebeekanize. Atebeekanize. Ebintu bye byona oshanga biri omu buteeka. Mugyende mukyebere. Buri muntu aine kwekyebera. Atebeekanize. Haza ekibuuzo kyangye nikigira ngu omukazi w'omutima n'oha owaakumuzoora? Hati ebyo nibyo turimu. Iwe ronda ebyaawe ahu orikuhera, reero ogyende nookyebera. Ekyakana, ayetegyereze. Ayetegyereza gye ati, Baitu kwonka omukozi ogwo naija kwita ebintu. Ayetegyereza, ayetegyereza n'abakozi, ayetegyereza n'abagyenyi, ayetegyereza n'abaana, abeetegyereza. Agira ati, Baitu omwana ogwo, ati omwana ogwo ogume noofa nawe. Omukazi we ayetegyereza, niwe arikwetegyereza, niwe arikwetegyereza n'abaana, niwe arikwetegyereza n'okufa omutima, niwe arikwetegyereza ebi omushaija atakamanyire. Ayetegyereza omukozi, ayetegyereza omugyenyi, ayetegyereza. Mbwenu ku oraabe ori omu ka yaawe, ab'enkofiira muzijuureho, bambe ku orikutaaha omu kanisa bazijuure. Mwebare. Ayetegyereze. Ekyo, ekyo, imwe bakazi mwaba mukundeba ekyo, ekyo kiriyo nimu, timukukimanya ngu nimwetegyereza? Naimwe mukurahuka kumanya omukozi? Nambwenu timwine buzaare na bakozi? Ahabw'okuba nimubeetegyereza. Ahabw'okuba naimwe mukutuura nabo omu maka, noomwetegyereza. kumugambira. Kandi nabwo omukazi ow'obwengye tarikumwetegyereza akashuukirira omukozi, omukozi nyenkya akaiha naakutema naakwita. Ku arikumwetegyereza agambira iba, tikwonka omuntu ogu tugire tugire ti murungi. Hati nawe iba atandika kwetegyereza ku arikuba ari omunyabwengye amwesaasira amwiha akarungu kari. Kwonka omurimo owaagwaidentifayinga n'oha? N'omukazi ayetegyereza ebi omukazi w'omutima. Hurira ekindi, amanya. Amanya. Mbwenu ku hariho hariho oh, Fred, ogwo omukazi mwaza kumara esandeezi naaza kuba yaku the moment yakurara ati omu kifuba naakumanya imwe bashaija mwe okwana okwane naakumanya akwetiriza ahabw'okuba n'omwombeka ku atakwenda kusheenya n'omunyabwengye kwonka nooshora naakumanya Mbwenu ngu kukumanya, nooreetwa hariya, naakumanya, noija oine ekiniga, naakumanya, noija ori omu muudu, naakumanya. Omurimo gw'omukazi n'okumanya. Ti by'omushaija, ebi turi aha by'omukazi. Amanya. Mbwenu ku oraabe otamanya, obeire noomanya ngu naiwe ori ahari bugyengye, amakuru tori w'omutima. Kwonka ow'omukazi amanya. ekyaha muheru ekyaha muheru mwakihurira ninga timwakihurira yagira ngu kandi etabaaza y'omu kisengye kye teraara etabaaza y'omu kisengye kye teraara nambwenu etabaaza z'omu bisengye bingi ziraire kambagambira oku ziraire hariho omukazi otakuraara munaiti Baibuli netugambira ngu nk'oku omushaija atategyeka mubiri gwe, n'omukazi nikwo atategyeka mubiri gwe. Emibiri ngu kwehika netagatirana. Torikubaasa kuntagatira ori omu kyeshweko ki oine ninga ekijwaro ki oine. Mbwenu egyo etabaza neyaka? Ori wa mwanja ndi karagwe, etabaza tikwaka. Tinkwenda kuza hare. Kwonka etabaaza z'omu bishengye ebingi tizaakyaka. Ogwo yaatuhabura yaaheza. Owaatutwara omu ndagaano ensya yaatushomera ekitabo ky'Abaheburaayo yaagira ati, Okukundana kugumeho. Okukundana nikurekwaho ebikorwa. Itwe abantu nitukunda for the facts. Nitukunda, itwe eitu ni factual love. I love you for the reason. Nori omweshongozere mwisiki owayeshongwere don't love me for fun love me for the reason itwe we love for the facts ninkukunda ahabwokuba oine ente ninkunywana ndyarugaho nkwiheho nibinungi ninkukunda ahabwokuba oine abaana barungi ninkunywana ndyakwihaho omukazi Ninkukunda ahabw'okuba oine ori omushaija oine ebigambo by'okwombeka, ninkuhika, ninkutugandamu eby'okwombeka owangye. Ninkunywana, niimanya oku otemurira akayenje, naanye ninkutooreza. Abantu nibatoya bagyenzi baabo, babahindura eky'omuhendo. Nookunda omuntu ojwara nkawe, nookunda omuntu otunga nkawe, oyorora nkawe, munywani waawe naakutambira. Itwe twakugira tuti. Okukundana kwanyu kugumeho nikurekwaho ebikomo. Torikuza nyakasharara okaija shaaha mwenda ngu yaaguma naakukunda. Tarikuguma naarya ebyokurya wenka ngu yaaguma ayijwire. N'akakye konka. Tarikurwara akakugira ati ndwaire, ati ndwaire, ati ndwaire, ati ndwaire, ati ndwaire kuhitsya obu yaaza kuteerera ab'owaabo ngu omwehorereze sente ngu yaaguma naakukunda. N'akakye konka. Abantu baingi bari omu ndagaano y'ebiragiro, bari ahabw'okuba committed kwonka tibari aha bwa rukundo. Reason, Tuhikirize tuhikiriize tokubura tokubura kundaguriza okabura kunjweka okabura kurya naanye okabura kumpuumuriza oka okabura kunkwataho ngu ninkukunda ninkukunda ninkukunda munagari mbwenu kwakugira tokukundana kugumiho nikubaasa kutagumaho okukundana nikurekwaho ebikorwa ekyakabiri yaagira ati mutarye mutarareka kukunda abagyenyi ekyakashatu yaagira ati mugume mwijukye mwijukye abareire kubi mwijukye Murekye kuguma omu birungi byonka kureka mwijukye n'abareekugye. Ekya kana, yaagira ati, Obushwere mubuheereze ekitiinisa. Omuntu noohurira, ohurira omuntu, hurira oraariire munywani waawe, haine ekyashoba mwaruga omu nte, waashanga enkoko neetorotoora, saabuuni niigishondashonda, re, re, reeba eby'omu mwangye oku byabaire, resha omuntu ngu okafa, omuntu waafiire ngu okafa. Ai, na munywani waawe aizire kukuzindikira, areera owaawe. Yaaba ariyo naateeka akatogo maawe amabondo nimukyera aha butogo ebintu ya mukozi niwe yaayozya. Aha nihagwibwa omukazi waagira ati ngu ntiwaafiire we, esha eby'omwangye bikafa re, esha omuntu ngu esha naaho ntunga yayayaya esha ntunga ebyo ngu mbuhe ekitiinisa obushwere mbuhe ekitiinisa. Noogambirira kubi omukazi waawe ahagati y'abantu? nomugambirira kubi ahagati y'abaana be. Hoona shi ku araba aine enshobe ti muntu? Bushi ti reero ngu rukundo egumeho nonyonja oburora ahagati y'abaana bangye ngu rukundo egumeho? Obushwere yaagira ati, Muheereze ekitiinisa. Nawe, ekya kataano, nimuwurire. Abantu aba ni b'okutangaaza. Nawe, nimuwurire ekya kataano eki yaagamba. Nawe yaagira ati, Ekitabo ky'obushwere kirekye kusiiswa. Oriya yaagira ati, Etabaaza y'omu kishengye kyangye egume neeyaka. Mbwenu hati ogu yaagira ati, Ekitabo ky'obushwere tikirikushiishwa. Mwarahirira omu maisho ga Ruhanga. Nyowe Fred, ninkushwera iwe Angela, okuba omukazi wangye ou nshwere. Ninza kuguma naiwe okwiha hati, turi omu busingye nari omu naku, turi abatungi ninga abooro, turwaire nari tuhuriire. Ninza kuguma ninkukunda kandi ninkurinda okuhitsya obu okufa kuritahe, nk'ekiragiro kya Ruhanga ekirikweha. Ninyija kureka abandi bakazi boona. Mbwenu baagira ngu ekitabo ky'obushwere n'eky'okushiishwa. Ekitabo ky'obushwere n'eky'okushiishwa. Mukama agume naimwe. Mwerinde endagaano. Mutariita endagaano. Gambira okuri aha rubaju imwe abashwereine kare murekye kwita endagaano. Endagaano ogirahirira omu maisho g'oha? Omu maisho g'oha? Ekitabo n'omufarasi. Ondiijo, ondiijo atereka ama, hurira, hurira murukazaara, hurira abantu oku bari, hurira mu, mpuriza akahugye. O, ondiijo naarespekitinga ekishengye n'omufarasi, ekitabo, agira tereka abaawe, reka tuze omu ky'abagyenyi. Atereka tuze omu ky'abagyenyi. ekitabo nimuteekateeka ngu n'omufarasi? Ekitabo n'ekitanda? Haa! Ekitabo niiwe. Mbwenu yaabuuza mukyabagyenyi, yaabuuza mukishaka, naiwe kitabo? Reeka kuheereza ekitiinisa omufaarasi kandi okabura kubi. Ninkushwerwa n'empeta egi, hurira, ninkushwera n'empeta egi, ninkushwerwa n'empeta egi, ninkuha ekitiinisa n'omubiri gwangye. Timufaarasi? Ninkuha n'ebintu byangye byona, n'ekishengye ky'abagyenyi nakyo n'ekyangye. Hati waaza kumutwara nka reka reka reka tutaza reka tuze kukiri kyabo mukama abarinde mukama abakize omushana gw'amaisho gye mukama abareebe naimwe omu iguru abaheereza ebikubatunga eby'omwoyo n'eby'omu mubiri kandi ababaasise omu kusingura abaheereza amaani timurikwija kubibaasa mutaine yesu mumwete omubiri gwine omururu enda tehaaga omutima tiguhaaga Mwete Yesu niwe arikwija kushusha omutima gwanyu n'emibiri yaanyu, akabiteera aha mutwe mukabona kuhikiiriza endagaano egi. Mukama agume naimwe kandi ababaasise omu iziina rya Tataitwe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mukwera. Mukama agume naimwe.